اللہ فرمیندے بے شک میں تے میرے فرشتے ان اللہ بے شک میں تے میرے فرشتے یصلون علی النبی نبی دے اتے اساں درود بھیجیندوں کون اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی دے اتے درود بھیجیندن اے اللہ ساری عبادت اللہ واسطے ہے تے حضور دا ذکر اللہ دی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ خود فرمایا کہ میں تے میرے فرشتے نبی دے تے درود بھیجن سارے عبادتاں اللہ واسطے ہیں ساری مخلوق اللہ دے اگو جھک دی پئی ہے ساری مخلوق اللہ دی پیدا کرتا ہے ساری کائنات اللہ دے اگو سربس ہو جو دوئے ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ نے آپ بڑھا ہے آپ دی عبادت جڑی ہے او حضور دی یاد ہے سبحان اللہ دی عبادت جڑی ہے سارے عبادت اللہ واسطے

ایں کینسی فرمایا اے مسلمانو اے کافرو اے ہندو اے سکھو اے انسانو ایں کینسی فرمایا یہ فرمائش کہ اے ایمان والو ہن ایمان والا کون ہے کیا مسلمان ہے نہیں کیا کافر ہے نہیں کافر دا نہ ہے انکاری جیڑا مکمل منے دے ان کو مومن آکھ دن جیڑا اتو دا منے دے اقرار باللسان زبان نال تاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے لیکن دل نال ان کو قبول نہیں کریں دا ایکسپٹ نہیں کریں دا جب تک دل نال او کلمے کو قبول نہ کرے سی او ایمان اون دے اندر داخل نہ تھی سی ظاہر دی نماز ایہا ہے جیڑھی اساں پڑھدے بیٹھوں باطن دی نماز ایہا ہے جیڑھی اساڈے دل دے وچ اساڈا سجدہ ہووے ہر وقت اساں حضور دے اگوں جھکے پیا ہوں سبحان اللہ اے باطن دا سجدہ ہے بندہ عاشق جیڑا باہندا ایتھا ہے اوندا سجدہ اوڑے ہوندے سبحان اللہ ہن اللہ سی نے بھی ایو فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلمو تسلیما تساں وی میڈے محبوب دی ہی محبت دے وچ میڈے محبوب کو یاد کرن دی ایں ای محبت دے وچ ایں عبادت دے وچ میڈی ہی تے فرشتے دی ہی عبادت دے وچ تساں وی میرے نال شامل تھی ونجو کیڑے شامل تھی ونجن جیڑے ایمان والے جے کلمہ پڑھ کے دے اون جڑے ایمان تے ٹھیکا نہیں آندا او جڑ ایمان دے وچ مسلمان جڑا بڑیا او ایمان دے وچ داخل تھیا جڑا ایمان او کو حاصل تھی گیا او مومن بڑ گیا مومن عام چیز دا نہ کہنی اللہ سی نے فرمائے اللہ سو نور و سماوات والارض اللہ زمین تے آسمان دا نور ہے اللہ زمین تے آسمان دا نور ہے چار سات زمین ہیں سات آسمان ہیں زمین دے تلویں ستویں زمین دے تلویں حصے کو تحت السرا آکھ دے کیا تحت السرا اتھا تنو پانی ہے مچھلی ہوں پانی دے تے کھڑی ہے مچھلی دے تے گاؤں ہے ست ہزار سنگ والی جری ہی دھرتی کو ایک سنگ تے چاہی کھڑی ہے سبحان اللہ کتھے ہی دا اللہ دا پتہ لگ دے کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ زمینوں اور آسمانوں کا مکمل طور پر نور ہے یعنی اجن بھی زیادہ اللہ دا نور ہے سات زمینہ سات آسمان اللہ دے نور کو نہیں سما سکتے تے سات آسمان آسمان دے اتلے حصے کو بیت المامو رکھ دے زمین دے تلوے حصے کو تحت و سرا

اللہ دی بہن آلی کرسی اتنا وڈی ہے جہاں دے وچ ست زمینہ تے ست آسمان آگئے وہ کائنات دا رب آکھ دے آدھے اگر میں رہتا ہوں تو قلب المومن میں رہتا ہوں قلب مسلمان میں نہیں قلب المومن میں رہتا ہوں مومن کون ہے جائے کہ مکمل ایمان ہے نہ ایمان دی کریٹیریا ڈاڑی ہے نہ ایمان دا

کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل اتاری ہو جئیں اللہ دے ہی ذکر کوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوں اتھئی زبان تے ذکر کیتے اور ہوں کو تلے لہا تے ہی قلب دے وچ ہوں کو جاری کر دیتے ہوں دا مردہ دل ول جاگ پہ ول اور نکتے دی صفائی کرن شروع کر دیتے دیتا ہے غلازت تے ایہ جیڑھی ناپاکی اوں نقطے وچوں نئیں مٹدی۔ ایہ کلمہ جس ویلے اندر داخل تھی ویندے تے فنکشن دے وچ آندے چیڑا انج چڑیندا یار کدے اللہ والی تار کدے سایاں والی تار تے چیڑا انج چڑیندا یار ایہ اوہ نقطہ ہے جیڑھا اندروں شروع تھی ویندے اللہ دے ذکر دے وچ آ ویندے جس ویلے روح اوہ نقطہ ذکر دے وچ آ ویندے ہوں بندے دا اٹھی تے بہن ثواب ہوں بندے دا سنگن ثواب ہوں بندے دا سنن ثواب ہوں بندے دا سمن ثواب ہوں بندے دی ہک ہک نقطہ ثواب ہے چونکہ ہوں دی اندروں جیڑی ہے مشینری چل پی ہے اللہ دے ذکر علی اللہ سی فرمے دے اللہ بے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب بے شک میرے ذکر دے نال

میݙے سوہݨے بھراول ایہو کلمہ اساݙے کنیں بہترین عبادت ہے ہر وقت اساں ہیندا ذکر کروں اساں اپݨے سینے کو واسلے اوں قلب کو زنگ کنوں دھووں او یار دے ٹھکانے کو آزاد کروں تاکہ ساڈا یار ساڈے اندر او وسے ساڈا وجہ اللہ تھی وے ساڈا چہرہ بڑھ ونجے ساڈی شکل بڑھ ونجے ساڈے ہاتھ بڑھ ونجے ساڈا پیر بڑھ ونجے ساڈا سب کچھ اللہ بڑھ ونجے اسا اللہ دے بندے بڑھ ونجوں باقی انشاءاللہ ایندے وچ تعاون تساں فرماؤ۔ حافظ صاحب ہن اے سارا ماحول اے تساں بھراویں واسطے اللہ نے اساکوں جرات ݙتی اے۔ محنت کیتی اسے تساں بھراویں دے واسطے ہک سٹرگل کیتی اسے۔ اے جیڑھا ریزلٹ اے اے اساݙی سٹرگل دا اے۔ محنت دا اے۔ باقی ہک چیز اے جیڑھے اسیکوں دین دے حساب نال اساکوں فائٹ کرنی چاہیدی اے۔ جیڑھا بندہ دین دا خیر خواہ ہوسی اونکوں اللہ دے دین جتھاں ترٹدا پیا ہوسی اتھاں غیرت ہوسی جئیں کوں غیرت نی امدی او کوئی دین دار کہیں نی مت اے سمجھے بیٹھو کہ کنجریاں نچاوان والا کوئی دین دار نی بن سکدا مسجد دے نال کنجریاں کوں نچاوان والا کوئی اللہ دا ولی نی بن سکدا او منافق ہی راسی تے ہوں دے پچھوں نماز پڑھن والا او دوسخی ہوسی سیدھا سیدھا اے فتوی ہے میں اج دا جئیں کوں اللہ دی غیرت ہی کینی۔ اللہ دی غیرت کوں تار تار کر ڈیندا ہووے او کڈی اللہ دے دین دا خیر خواہ نی بن سگدا۔ اے مسجد ہوندی ہے جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ انہاں ملاں دیاں دکاناں کوں مسیتاں کوں ڈھا ڈیوو۔ مسجد ضرار کوں میڈے حضور نے وی ڈھوا ڈتا ہا۔ اگر تیرا ڈاڑھی رکھواون نال تیرا دین ہے تاں نی تھی سگدا۔ اے دل دے وچ ٹکاون ہے یار کوں ول دین ہے۔ جیں دا یار دل دے وچ نہیں ٹکیا ہویا اوندے کنے نہ ایمان ہے نہ دین ہے تے دین دی ہوندی ہے غیرت جتھاں مخلص نمازی ہن اتھاں مسجد بھی ہے بیت اللہ اے ایک انہاں ملانیاں دکاناں کو مسیتاں کو ڈہا دے وہ میری ریکویسٹ ہے این جگہ کو اسڑا اسا اللہ کو منگ دے ہم نو پوری دنیا دے وچ انشاءاللہ ان, ان جگہ دے ڈنگے وج سن انشاءاللہ لیکن تو سا بھرا دلچسپی دیو اے مل تے اے مسجدہ بڑھوں اتھاں اور وی ماحول بنڑاونے اساں اردو دے وچ ٹیچر رکھنڑن اساں کیتے انہیں بچیں دی تعلیم اے صرف قرآن پاک تک محدود نہ رہسی اساں سائنس تے ٹیکنالوجی دی وی تعلیم اتھاں بچیں کوں ڈیسوں۔